In-naħa l-oħra tal-Port tal-Imġarr fost oħrajn illum nesperjenzaw il-ġebla taċ-ċawl, tal-ħalfa u l-għadajjar naturali ta' Sant Antnin. Eżatti warajja hawn il-ġebla taċ-ċawl u ma' Chris illum ħankompli nuri xi postijiet differenti li forsi mhux ma jkunux magħrufa magħkom u fl-istess ħin ikollhom naqra sigrieti ħelwin li jekk wieħed jieħu naqra avventura u jagħmilhom jinnaf pereżempju bil-maskla taraw perspettiva differenti. Chris, warajja qed tgħidli li hawn dawlerin ħelwin mal-ġebla taċ-ċawla li qiegħda eżatti faċċata ta' Kemuna, t-torri ta' Kemuna. li jekk tidħol ġo fihom. Bażikament hawn waħda għar speċifikament li jekk tidħol minn ġafija minn hawnhekk ma tantx tidher wow eżin kull mi xi triangle u daqshekk biss. Fil-fatt ma tarax fejn tibqa' għaddejja. Imma jekk tibqa' għaddej tasal in-naħħa l-oħra tal-ġebla toħroġ minn barra. U tkun għadek fil-wiċċ, jiġifieri m'hemmx għalfejn tinżel bladis. Ok, u kif jidher? Le, bażikament ehm, minn isfel jidher isbaħ. Għax sindendi l-kuluri tal-ilma barra li naraw turku, blu u so on, hemm anki peress li hemm l-alka u ħaxix ieħor, naqa' vegetation soħra, għandek il-kannella, l-orange u anki l-isfar. Allora jisek fiex inti ritratt taħt l-ilma, tidrisek in silhouette u l-komplement bir-raġġi tad-dawl li dieħlin eżatt fuqok eh, għandik riflezzjoni ta' layers ta' kuluri fuq xulxejn. Tajjeb illi ngħidu li dawn il-postijiet illi qegħdin nuru ma jkunux aċċessibbli bil-kumdità u bil-karozza jew tiġi għalihom blawm, jew tiġi għalihom b'xi kenura. Eżatt. Eh, jew bil-mixi, hawnhekk ara qed naraw il daw Snorkiljaw ukoll. Probabbli ħa jsibuha. Issa hawnhekk tħallna fil-parti ta' wara l-ġebla taċ-ċawl. Fej qegħdin bħalissa hawn jgħidulu xorta parti mill-ġebel taċ-ċawl hawn. U da jkun ġebel li waqa' matul iż-żmien. Eh, bażikament jekk qed nikkonsidraw bħala ġeoloġija hawnhekk hawn biċċa folt ngħidulu aħna fejn eh, naħħa intlazet u n-naħħa l-oħra waqgħet. Issa f'Dol Kos il-ġebla kienet parti minn naħħa li waqgħet. Allura għalhekk m'hemmx jisu bridge connection magħha u jda fuq naħħa oħra. Le, jaf jista' jkun li xi darba kienu ma' għodajnija. Żgur. Bażikament hawn ditti hawnhekk. Hija? Eh, naqa' żjed fraġli għax pereżempju li żjed waħda li miftuħa. Ma ġemba eżatt hemm ti oħra. Wara xulxin. Eżatt, u hemm ti oħra ma ġemba u anki iva. fuq din naħħa. Hawn tieqa tinfit imma kbira bħala hawn section tal-blat.

Imma ġa biċċa xi ħaġa sempliċi żgħira, hawn ħafna erenzor. Issa erenzor qed ngħidu. Litteralment pereżempju, għawor waħda kemm tisnorkilja taħt taħt naqalma u tiġi ġa boqqa orja joqogħdu tliet persuni ġa fija. Ah. Sempliċi. Imma ġifieri todos u tola. Imma todos. Jekk l-ilma u għabbax biżejjed ma għandikx għafen todos. Fimtek. Għaw ġew jgħat. Eżott, għandik żewġ erengbor in-naħa ta' wara u n-naħa ta' quddiem. Imbagħad hawn ġa dawk iż-żewġ eren stess hemm l-eren iż-żor. Pereżempju din li qed ngħidlek jien qiegħda ġa din l-ewwel waħda. Ġifieri di d-daħla ta' bomberin u l-erin ta' ġo fiha. U barra minn hekk eh, jien xqelu xqelli ħadd ieħor. Aw biċċa ora hawnhekk fejn eh, ma nafx tiftakrux il-film Count of Monte Cristo. Issa dak il-maġġoranza kien ħadim kamuna. Imma ħadim partijatu kien l-għawd Għawdix. Issa, hemm xina fejn jinżil ġa Jisagħor u jsib teżur. It-teżur, ellej insomma, qiegħda ġa biċċa or minn hawnhekk. Imma din l-orġa bil-fors biss bil-gogil. Okay. kif kienna bħal ġebel ta' ċawl, aħna fawdi xnufu li għaw żewġ folz ġeologikament. Issa bażikament aħna bħala ġeologisti naraw ċertu fattizzi biex naraw li dawn huma vira actually hemm il-folz. Per eżempju f'dol kos, folt aħna Il-mod kif nispjegawh, avolja hemm x'qaba' tipi, bażikament fejn l-art telgħet jew niżlet hawn oppost għal xulxejn. Issa f'Zolkos, jekk tħares lejn fuq din naħħa, by the way, aħna hawnhekk qegħdin Ros il-Qala. Jekk tħares fuq dik in-naħħa, il-ġebel qisu mibrux u hawn U l-ix, speċjalment hemmhekk, dik hija kelma ngħidulha slick and slide bażikament. Jiġifieri fuq dik in-naħħa bażikament il-blat il-lix iżżerżeq u l-lixja il-biċċa erja fejn actually hemm il-folt, jiġifieri dik it-transition zone. U f'dal-każ għandna eżempju, l-istess bħalma rajna il-ġebel taċ-Ċawlu kiel. idduru magħha minn din naħa. Bil-maskla u pipe, par flippers, u tistaw titħlu u jidħol el eh, ġewwa u għadna xi tminja nfila wara xulxin. Għawara fejnu, did-daħla.

għala. Hawn barra, eżatt jekk tkun qiegħda mill-baħar, qed narahom minn hawn jien, issa nixtieq immur. Hemm żewġ swimming pools naturali, vera? Eżatt. Daw kif iffurmaw? Eh, bażikament mela u għandna traċċi ta' barriera qadima. U barra minn hekk imbagħad peress li għal blot u sewon, xorta hemm areas fejn il-livell tal-baħar huwa l-istess ta' ċertu għeres 'il ġewwa tal-art. Allura mbagħad l-ilma bil-mod il-mod sintendi joqgħod jibdil kull darba u jħallilek natur li hu as in mhux stagnat. Mela lesti, lesti biex immorru ngħumu ħalli mela. nispiċċaw hawn issa. Daqshekk, ħa morru ngħumu f'żewġ swimming pools naturali, il-qala.

We would also like to thank the Ministry for Gozo and Planning. l-aħjar baħara fid-dinja fi żmienhom u ġew Malta. Kienu, kienu l-ewwel Maltin. Wow. Minn fejn tallimna is-sena tat